Essalowmaleýkum doganlar we gardaşlar. Meniň adym Berdi Begmenow. Meniň 34 ýaşymda Tamo Limitediň asnawatyly. Inşallah 2013-den bäri söwda işi bilen meşgullanýan. Şu mada çenli top 1 SNG-de boldum. Allaha jana şükür adymy tanatdym. Şu 2018-de Forbes-da birazjyk orsuň Forbes-ynda Adyny belläp geçildi. Ýaş telekeçiler diýip. Ýöne olar ors diýip geçdiler. Ýöne men ors däl, türkmen, Hudaýa şükür. Oglanlar we gyzlar, şul wideo täze sesimi görkezeýin diýip size ýazaýyn diýdim. Berdi Bigmenowyň durmuşy barada ýutubda hemme wideolary görüp bilersiňiz. Nähili kynçylyklar geçdi, nähili agyr günler geçdi. Menem siz ýaljak ullakan bir arzuwym bardy, kiçiräk sumkam bilen. Moskwa gelipdim, hiç zadym ýokdy. Eger-de biri tam bir dogan kömek etdi, garyndaş kömek etdi, ýa plan et diýen bolsa, ol ýalyn gürrüňler. Şoň üçin doganlar we gardaşlar, Berdi Begmenow, otuz dört ýaşymda öýlenen, gelnim Türkmenistandan Rossiýa graždanstwoly. Çagamyz intäk ýok, ýöne ugrunda inşallah. Ýene näme gürrüň bereýin. Aslynda şu wideo şol sesimiň täzeden gelip gelende begenmek üçin ýazýan şu wideony ýazýan. Käbir sözlem orsça köp gürläşem soň aksentim ýitirdim. Bagyşlarsyňyz, janyňyz sag bolsun. Köp türkmenlere, Moskwa gelen türkmenlere özüm kömek edýän, arasynda işe salýan, iş berýän, ýagdaýy ýoklara biledini alyp berýän. Sagalyn beren çepelin görmesin diýä ýöne şondada näme bolsada öz türkmen doganjyklarymyza näme bolsada kömek etjek bolýan elimden geleni. Janyňyz sag bolsun täze sesimi gutlap bilersiňiz hemmäňize köp köp sag boluň köpiňiz doga dileg edipdiňiz Allajan hemmäňizden razy bolsun biriňiz edeniňiz müň bolup gaýtsyn. birine doga dileg etseňiz size on esse dön dileg doga ederin inşallah. Sag boluň.
Türkmenistanda on sekizinji orta mekdebi gutardym Aşgabatda. Ors mekdepde, onuň ors mekdep bolany üçin hem biz togsan birinji ýyllar, men togsan birinji ýylda doglan, birinji bolup on on ýyllyga düşdük biz birinji. Togsanjy ýyllar dokuz klas gutaryp, konkretno Karoçe im powezlo biz bolsa on birinji on ýyllyga düşdük. Indi şuny diňläňde on ýyllyga düşdük. Indi on ýyllykdan soň ors mekdeplerde vals oýnalýar daşarda bilýäňizmi? Nanaň daro 40 sanak 40 sanak para men 41-nji maňa gyz ýok daro. Janyň ýanmazmy ol? Ol pökgüje Nataşa da bardy şolam bara. Ýok diýýärler o maňa. Şuňa oturyp pikir edýän-ä. Paşti mekdep oturanda iki müň on sekizde mekdep oturdyk. Nu, paşti aýdaly ýigrimi ýyl bolup gelýär-dä indi. Diýjek bolýan zadym, şo mahal gaty wals oýnasym gelýärdi-de. Ýöne birje gyzam tapylmady-da. Birje gyz. Daže pökgüje Nataşaňam. Ýok diýen boldy-da. Indi araňyzda birki-de şunýançyk oglanjyklar bardyr. Gynanmaň oglanjyklar, ýaş oglanjyklarymyz, mekdepde okaýanlar. Meselem, Maral jan ýa Selbi jan seretmese saňa bir on ýyldan soň görkezersiňiz kimiň kimdigini. Şoň üçin şu wideony şo Maral jana, Selbi jana ýa pökgüje Nataşa ugradyň. Näme? Berdi Begmenow şumat özüni tutupdyr, baýapdyr indi. Köp Nataşa bilen tans oýnasa bolýan eken diýip. Şonda belki özüňe motiwasiýa alarsyň. Janyňyz sag bolsun, görjeňiz gowy bolsun, oglanjyklar. Ýene bir gezegem aýdýan, hiç haçan gyz diýip aglamaň.